Dyma ni nôl gyda poster yr wyddor o'r eirodl, y tro hyn yn mynd i fynd am y roced. Reit, yn heddi ni'n mynd i dreol wneud y roced. Um, siap eitha rwydd i ddechrau bant, a wedyn mae'n mynd bach fwy cymleth ar ôl ni. Um, ni'n mynd i ddechrau gyda siap y prif roced i hunan. Felly ni moyn siap llinell crwm a wedyn yn dod nôl yn llinell crwm y ffordd arall hefyd. Dyfan y mab pum mlwydd oed sydd gyda fi heddi'n tynnu llun. Wedyn ni'n gwneud llinell syth yn mynd i fynd ar draws i gysylltu'r ddau ar y gwaelod. Wedyn ni'n mynd i roi yr adenydd, felly ni'n mynd i gael un llinell yn dod lawr yr ochr chwith. Ni'n mynd i gael yr un peth yn dod lawr yr ochr dde. A wedyn ni'n gallu dod o'r rheina i mewn hefyd i brif gorff y roced. Wedyn, mynd i gael y boosters ar y gweilad. Felly mae eisiau ni gael un. Dau. So, os ti dyfa, ni eisiau trio wneud e fel yna, iawn. Wedyn, ni'n mynd i gysylltu doedd lle allu gyda'i gilydd. A wedyn doi linell arall gyda'i gilydd. Nesa, eisiau siap zigzag gytan dy mas o weilod y roced. Iawn dwi'n, so zigzag, da iawn, mae'n lawr y ti. Lawr y ti, lawr y ti. Na ti, y triongl stico mas ar y gwylod. 'Na ti, a wedyn zigzag lan yr ochr arall. Nôl i'r dechrau lan fyna'n. Da iawn. A wedyn ni'n mynd i wneud un arall yn mynd yr ochr yma, so ni'n mynd zigzag, zigzag, zigzag, lan. A tri aml zigzag yn mynd nôl. Da iawn. Six Ags yn mynd nôl i'r top. Ffantastig. Da iawn. A wedyn, mae eisiau ni wneud rhywbeth tebyg y tu fewn. Felly ni'n gallu cael ambell i zigzag bach yn mynd mewn tu fewn fanna. Felly mewn tu fewn fanna, wneud cwpl o zigzags bach. A wedyn ni'n mynd wneud yr un math o beth yn mynd mewn tu fewn ar yr ochr arall. Da iawn dy fam. Cam nesa, gallwch chi addurno'r ochrau yma fel i chi moyn. Um, mae'n credu ar y poster oeddo'r gwreiddiol sydd gyda fi, yn credu bod y fi rhyw fath o linellau bach fel yna ar y ddwy ochr, ar yr adenedd. A wedyn mae dy fi rhyw fath o driongl bach yn mynd lan Rhywbeth fel yna fi'n credu. Ond mae hwnna lan i chi. Okay? Um, yr unig batrwm arall sydd gyda fi, sydd ddim yn rhan o'r geiriau ei hunan, yw mae dyfu rhyw linell crwm ar y top fyna i wneud rhywbeth o gôn. A wedyn gallai wneud yr un peth to ar ei bwysau, jyst i wneud e bach yn fwy diddorol. A nawr ni'n barod i wneud y llythrenau. Mae chi tro hyn, er bod gyda ni pimp um, llythyrau, pedwar bocs eisiau nhw chi. So, os chi'n meddwl am eich um, Mae'n ysgrifennu chi de, fan'na. Fydd y geiriau yn mynd ar ei ochr, bydd e ddim yn dod lawr ffordd hyn, bydd e'n mynd ar ei ochr. So bydd yr, o, c, e, d yn mynd ar draws ffordd yna gyda ni. So beth cyntaf ni'n neud yw i dorri fe yn ei hanner. So mae eisiau llinell yn mynd ar draws y canol. Os ych chi wedi mynd fel dyfan bach yn ry agos i'r ochr yna, dyw e ddim yn broblem, bydd e jyst yn meddwl bod eisiau chi wneud mwy o linell ar ochr yma. Um, draw fan hyn gyda fi, dwi'n gwneud llinell yn dod draw, a os ti fynd yn dyfan, a bydd hwn yn mynd ar draws fyna, byddwn ni sy'n ei ti dyfan yn gwneud llinell yn mynd ar draws fan hyn nawr, oce? Okay? So na di dy yr di, mewn fyna, iawn? So dyna di dy linell di draw fyna, a wedyn lan. Ffantastig. Right te, so byddwn ni yr o. Mae eisiau ni gael cy e dy mewn fan hyn. Felly ni'n mynd i wneud cy e dy. So bydd yr o cy e dy gyda ni y fanna. So dyfan, dy ti r o, byddwn ni'n neud c e a wedyn dy. So torra dy linell yma di yn ei hanner hefyd. So neu'r llinell yn mynd o draws y canol fyna. Ffantastig. Right, so dylai fod gyda ni 1, 2, 3, 4, 5 bocs er bod hwn yn un bocs mawr ar y dechrau. So mae yr dyn ni'n barod, ni'n mynd i roi o yn y bocs sy o dan yr yr, a ni'n gallu lliwio fe mewn. A ti lliwio'r cylch cyfan mewn dyfa, na ti. I wneud y cy, ni'n mynd o ochr top den yr, um, y bocs nesaf. Da iawn. A ni gallu lliwio hwnnw mewn. Da iawn. Wedyn, mae eisiau gwneud E, felly mae dwy linell yn dod lawr y ddwy ochr. A wedyn ni'n gallu gwneud bocs mas o un ohonyn nhw. A wedyn bocs mas o'r llall, a ni'n gallu lliwio nhw mewn. Os ydych chi eisiau gwneud nhw'n fwy llydan, byddai croeso i chi, jyst watchwch bod e ddim yn cyffwrdd ar yr ochr arall. R, O, C, E, yr un olew D. Fan hyn nawr, ni'n mynd i fynd mewn tua hanner ffordd, so dyn ni ddim yn mynd reit o draws, A wedyn ni'n mynd o fyna i'r cornel draw fan hyn. A chi'n gallu lliwio triongl na mewn wedyn. Ti'n gwrando fan? Ti. A wedyn, ymlaen o hwn, Ni fe llinell, felly ymlaen o hwn dyfan, eisiau box bach ar hwn i mewn hyn. Box bach mewn hwnna, da iawn, dwi'n eich lliwio'r box na mewn hefyd. A mae gyda ni'n roced. Um, to lan i chi, gallwch chi addurno hwn fel chi moyn, gallwch chi roi rhyw leiad felly, neu rhyw blaned lawr fan hyn. Fe allwch chi um, ychwanegu chydig o ser neu'r hael. Um, fe allwch chi ychwanegu gyfodwr falle sy'ch chi moyn yn dod mas o'r roced. Um, mae popeth yn hollol lan i chi yn amlwg. Um, mae'n dibynnu ble mae'ch roced chi. yn mynd iddo fe. Um, felly, yr un peth y tro diwetha, mae croeso i chi i rannu ar ôl gorffen. Um, mae lliwio yn mynd i wneud byd o wahaniaeth eto, i wneud yn siŵr bod popeth yn sefyll mas ar ôl gorffen. A to, ni jyst yn mynd i arwyddo y diwedd ar ôl i chi orffen, um, os i chi yn hapus gyda fe. Um, felly, pob lwc, a gewn ni weld sy'n mae popeth yn edrych ar ôl i ni orffen y lliwio. A dyma ni, dyfan y fi wedi gorffen, focedi wedi lliwio, um, fel yr eitr ddiwetha, felly mae fe'n edrych yn well pan mae gyda chi amrywiaeth bach o liwiau, neu shades bach gwahanol o'r un lliw. Um, fi'n dieddol o liwio rownd ochrau y siapiau chydig bach yn fwy tywyll, gyda'r un lliw, a wedyn jyst bach yn ysgafnach yn y canol, mae fe'n rhoi rhyw effaith bach sy'n gwneud ei edrych bach yn fwy diddorol lle. Uh, dyfan wedi mynd am rocket glas, yn union un peth â fi. Dwi e ddim wedi dod rownd i addurno eto, ond fi'n siŵr wneith e mewn amser. So pob lwc gyda chi'n chi, a newch yn siŵr bod chi yn rhannu'r fideo yma gyda'ch ffrindiau. Diolch!